Үтүө күнүнэн оллон тула биэриини истээччилэр. Бүгүн кырачаан доҕотторбутугар анаан ыт иччитин хайдах көрдөөбүтэ остуоруйаны истиэхпит. Урут хаһан эрэ ыт тыаҕа соҕотоҕун олорбут. Ол курдук олорон ыт тэһийбэтэх. Онтон ойуурга тахсан иччи көрдүү барбыт. баран иһэр баран иһэр утары куобах иһэрин көрсөр ыт киниэхэ этэр куобах куобах бииргэ олоруох эрэ буоллун даҕаны диир куобах ол курдук ойуурга миэстэ булан киэһэриитэ утуйардыы оҥостубуттар куобах утуйан хаалбыт оттон Ыт утуйуон баҕарбатах, үрэн баргыйбыт. Сонно куобах уута көтөн хаалбыт, ойон турбут уонна ыкка эппит. Тоҕо үрэҕиний? Иһиттэҕинэ бөрө кэлэн эн биһиккини сиэн кэбиһиэ. Ыт саҥарбат. Ол эрээри иһигэр саныыр. Мөлтөх табаарыһы булуммуппун. Куобах куттас сүрэхтээх эбит. Арааһа, бөрө кимтэн да куттаммат буолуохтаах. Ыт куобаҕыттан арахсар уонна бөрөнү көрдүү барар. Ойуур устун баран иһэр. Эмискэ бөрө иһэрин көрсөр уонна бөрөҕө этэр. иһит эрэ бөрө эн биһи аны бииргэ олоруох бөрө этэр буоллун доҕону көхтөөх буолуо киэһэрэн барбыт утуйардыы оҥостубуттар бөрө утуйбут ыт эмиэ сыппыт түүн үөһэ ыт эмиэ уһуктан кэлбит уонна үрэн баргыйбыт бөрө куттаммыт кутталыттан кута куртаҕар түспүт уонна үөхсэн барбыт. «Тугу үрэҕиний, эһэ кэлэн иккиэммитин өлөртүө?» «Ээ...» дии саныыр ыт. «Ити эһэттэн куттанар. Бөрө да күүһэ суох эбит. Арааһа, эһэ бухатыыр, барыларыттан күүстээх быһылаах». Бөрөнү хаалларан баран, ыт эһэни көрдүү барбыт. Эмиэ ойуур устун баран испит. эппит барбахтаан иһэн эһэни көрсүбүт киниэхэ уун утары тиийбит уонна эппит ыл эһэ бухатыыр бииргэ олоруох эрэ эһэ сөбүлэспит күн устата олорбуттар киэһэрбит эһэ утуктаабыт ыт эмиэ түүн үөһэ үрэн баргыйбыт эһэ уһуктубут уолуйан кута куртаҕар түспүт ыты үөхсэн барбыт айдаарыма тоҕо үрэҕин киһи истэн кэлиэ биһигини өлөртүө ээ дии саныыр ыт бу эмиэ хоргус эбит киһини көрдөөтөххө сатаныыһы ыт эһэттэн эмиэ куотар ыт тыаны тилийэ сүүрэр киһи ханна да суох Кэмниэ-кэнэҕэс ыт ойуур саҕатыгар олорон сынньаммыт. Ити кэмҥэ түбэһэ киһи тыаҕа мас кэрдэ тахсыбыт. Онно дьэ ыт киһини көрсүбүт, ыт киһиэхэ сүүрэн тиийэр уонна этэр: «Киһи-киһи, бииргэ олоруох эрэ, Киһи эппит «Чэ буоллун, барыах». Киһи ытыы дьиэтигэр илдьэ барбыт. Киэһэ буолбут, киһи утуйбут. Түүн үөһэ ыт үрбүт. Оттон киһи турбатах. Ыт күүскүрбүт, киһи уһуктубут уонна үөгүлээбит. «Эй, ытым аччыктаабыт буоллаххына, аһаа!» Киһи утуйарын мэһэйдээмэ. Онуоха ыт ах барбыт, аһаан баран утуйан хаалбыт. Онтон ыла ыт киһиэхэ хаалбыт уонна күн бүгүнүгэр диэри бииргэ олороллор. эбит. Кырачаан доҕотторбут манан оллоон тула остуоруйабыт түмүктэнэр. Ким болҕойон истибит, маладьыас.